Mirovekî maldar hebû, rojekî xwest qenciyekî bike, hinek pere bi xwe re birin û çû ba ketkarekî. Jê pirs kir, Go ketkarê hêja, dilê me heye ez vî malî di riya Xwedê de bidim yekî belengaz. Ka ez ê bidim kî ez nizanim. Ji kerema xwe re tu dikarî riyekî nîşanî min bidî. Kedkar jê re got, Xêra baş ew e ku mirov bi destê xwe bide. Hekel dora te kesekî feqîr tune be, hema derkeve derva li ser riya tu rastî kîjan belengazî hatî, bide wî. Zilam got, Baş e, ez ê wisa bikim. Derket derva li ser riya geriya rastî yekî kor hat. Dît wa ser û cilê wî ne li hev in û çavê wî nabîne û li kevê rê rûniştiye. Di dilê xwe de got bawer ke ji vî çêtir kesekî din tune ye ku ez qenciyê lê bikim. Hema ew pere tev dan destê wî û got bira ev mal di riya Xwedê de bila ji te re be û bi xatirê te. Zilam pere dan wî û ji wir çû. Piştî sê çar roj derbas bûn. Carekî dîsa berê wî ket bi alê wî ve. Dît wa ew ê belengaz tevlî du sê heb hevalê xwe kom bûne û bi hev re diaxivin. Hinekî guh da wan, bihîst ku wa ew ê belengaz ji hevalê xwe re dibêje, Heval no, beriya çend roja yekî xêra xwe hinek pere dan min. Ez çûm meyxaneyê û çiqas şeraba giranbiha û xweş hebe, min têr vexwar û kêfa dinyayê kir. Ji wê rojê ve ez nelhişim û her wekî ez di nava bexçê gul û reyhana de me. Mirovê maldar dema ev tişt bi guhê xwe seh kirin, ji xwe re heyîrî û di ciyê xwe de matmayî bû. Got de kalê binê re. Ez li berê ketim. Dilê min serê şewitî. Min got hem çavê wî nabînin û hem jî beleng gaz e, min qencî pê kir. Ewî çûye tev daye araq, vexwariye û xwe pê gêjomêjo kiriye. Wey di dev û pozê te de were xwarê. Pir hêrs bû, lê qet dengê xwe jê re nekir. Hema rabû û dîsa çû ba ketkarê qenc. Tiştê bihîstin tev jê ra gotin. Û got eka kerem ke ez çi bikim baş e. Kedkar jê ra got niha dev jûyî berde. Ez ê ji malê xwe hinek pere bidim te û here dîsa dirê de tu rastî kîjan belengazî hatî bide wî. Zilam got baş e. Pere ji destê wî girtin û derket derva li ser riyan geriya rastî belengazekî din hat. Hema çû bi alê wî ve û ew pere dan wî. Lê piştî pere dan wî, xwe veşart û li pey çû. Mereq kir go ka ev ê han wê bi vî pereyî çi bike. Piştî lehzekî dît ku zilam bi alê zibarê ve dimeşe û ji bin ebayê xwe tiştek derxist û avêt nav wê gemariyê biriya xwe ve çû. Mereqa dilê wî bêtir geş bû. Lewra ew tişta bi çavê xwe dît, nizanibû çi ye. Wî mirovê belengaz piştra berê xwe da dikanê û hinek tiştê xwarin û vexwarinê ji xwe re stand û derket. Ev zilam hema bi lez bi alê wî ve çû jê re got, Filan kes bibexşîne, ez dixwazim hîn bibim ka ew çi bû te avêt ser wê zibarê, û tu çûyî dikanê te hinek tişt ji xwe re standin. Tu dikarî min bidî fêmkirin. Mirovê belengaz jê re got, Ev çend roj e ez bê ked û bê kar bûm. Zarokên min birçî û perîşan di mal de li benda xwarinê bûn. Min ji ber neçariyê mirîşkek mirarî dît û hema xist bin ebayê xwe da ku ez ji wan re bibim. Lê dema em rastî hev hatin, Û te ew pere dan min, derfeta min çê bû, min dikaribû ji zarokê xwe re mirîşkek paqij bikirim. Êdî xwarina vê mirîşka mirarî ji bo min heram bû. Min hema ew mirîşk avêt ser wê zibarê û min ev tiştê ha bi wî pereyî standin. Zilam piştî ji meselê agahdar bû berê xwe da mala kedkar. Hat pêşberî wî sekinî û tiştê bi çavê xwe dîtibûn û bi guhê xwe bihîstbûn. Tev jê ra got û pişt ra ku ew ê belengaz bi perê te dev ji heramiyê berda û hinek tiştê helal ji xwe re standin. Got tu dikarî ji kerema xwe re min ser wext bikî ka çima ew perê min gihişt yekî serxweş, û perê te gihişt mirovekî bawermend û xwedêtirs. Kedkar Beşişî û jê re wiha got, Beriya mirov li kêmasiyê kesan bigere, divê mirov pêşî kêmasiyê xwe bide ber çavê xwe. Ka pêşî tu bersiva min bide û bibêje, te ew perê xwe ji kur anîbû? Pişt re ez ê ji te re rastiya meselê şîrove bikim. Zilam serê xwe da ber xwe, dengê xwe nizm kir û wiha got, Bi rastî min ew pere ji lêstika qumarê kar kiribû. Ji ber ku karê min wê rojê zêde bû, min xwest ez dilê çend kesên dîtir xweş bikim. Kedkar got baş e, ha vêga mesele zelal bû. Ev perê teyî ku ji heramiyê hat, di heramiyê de çû. Lê ew perê min tev ji keda helal bû û di riya helal de çû. Vêca gelî hevalan, tu kes ji keda heram têr naxwe û nikare bide xwarin. Malê ji heramiyê hatibe, bêguman wê di heramiyê de here. Çend qurûşê bi xebata helal çêtir e ji sed qurûşê heram. Di vê dewra me de xweparastina ji heramiyê pir zor û zehmet e. û tu kes bi di sê cûreyê xwarina qayîl nabe. Ew dewra ku pêşiyên me zikê xwe bi nan û avê têr dikirin yan gezek nanê ji gilgil û du serî pîvazê şîn dixwarin besî wan bû û mebesta wan tenê ji birçîbûnê xilas bin besî wan bû. Ew dem derbas bû. Îro roj li ser sifra zarokên wan ji goştê berxa heta hêkê kewa tune bin, îşteha wan venabe û birçî dimînin. Yê dewra berê zikê wan birçî bû û bi her hawayî têr dibûn. Lê mixabin. Nesla îro çavê wan birçî ye, bi tu awayî têr nabin. Divê xortên me porê wan şehkirî, dora serî kurkirî, cilê û tîkirî û baska stûyê wan vekirî be. Qîzên me çavkilkirî, dev û lêv boyaxkirî û pozê wan xizêmkirî be. Ji bo xwe ji hevalbendê xwe kêm nehêlin, Helal û heram ne xema wan e. Dibêjin hema bila bê ji kur tê bila were. Haya xwe ji helal û heramiyê naynin. Ew tiştê ku bav û kalê wan digot dewir de here, îro dibêjin devir de were. Deka hûn bibêjin wê ev rewş bi kur ve here. Xweda me û we teva ji heramiyê biparêze. Bi hêviya çîrokên nû de bimînin di xweşiyê de.